Int mhix ser tidħol bombshell fil-villa għax injorant wara l-ieħor qed idaħħlu.
Tfajla tiela u oħra nieżla kuġġin.
Żomm, hawn fejn qegħdin.

Mela sinjuri il-bieraħ erġajt għamilta, il-lejla tewxt. Il-bieraħ erġajt għamilta, rnexxieli sija minn ħajti u iktar spost politiċi ġisija nofs il-programm nara la fajlet. U jgħed, mill-momenti issa tgħid baqa' f'moħħi jienu naraw kien meta Selwyn għal din perla Jiena
naf li nikkummedja u xi kultant nidher isniebla. Xi kultant, il-ħin kollu, il-ħin kollu isħol il-blaħ. Imma taf x'għandu tajjeb il-moħħ? Għandu l-ispeed biex jgħabbi ħafna iktar fast minn Kjort, għax s'issa r-rekord kien f'idejh. Imma Alla jbierek dan it-tifel, Selwyn jew x'illostrina jew dak, insomma, irnexxielu jidher tliet nisa f'inqas minn jumejn, ara x'ispeed! L-Alla bagħtu ħdejtu għaliha. U aħna bħala programm serju, xamilnilu, għamilnilu eżatt bħal dibattiti politiċi. Kejjilna bleżat kemm dan jitkellem u kemm dan qed jitkellem jaraf. Like, no, no, I was, I'm so excited, you know, because nishtiq ħafna ħafna nsir nafek. Illum, naħseb li kiku tħalt tħanna t-nejm il-bidu u Kont inti hemmhekk, like, żgur kont noħroġ. I would step forward for sure, for sure. Like, I like you, I like you. Yeah, no, I really like you, I really do. At the same mm. time, mhux qed ngħidlek m'hemm xejn, fimt għax meta tħanna kien hemm vera tkellimna, kellna bond qawwija ma like konna naraw il-xulxin bħala ħbib. U anka l-biraħ ximdejna nitkellmu flaxija, like, ħasejt il-conversation vera flowy, it's not difficult miegħek biex tagħmel conversation. Yes, no, not at all. Ma l-oħrajn qed imbagħad jingħad. Idem, Babbli ħafna, I'm full of energy, ehm, naqas storbju, summa u anka li ma naġġiex ċertu affarijiet, ċertu deċiżjonijiet, ma għedekx tuħu l-impressjoni tiegħi. Jekk jiena, like, inkun sejja tajb mal-persuna u ikun hemm naf li hemm xi ħaġa f'saħħitha bejnietna, bħal pereżempju Mattias u Enrika, jiena Jista' jidħol min jidħol għax jien jinteressani milli għandi. Eżatt. Le jiena jekk għaddejjaqni xi ħaġa ħa nkun straight to the point mal-ewwel. I am not here to waste time, la tiegħi u lanqas tiegħek. Eżatt. U anke ta' Kion għax ovvjament imma dik iċċarajniha. Imma le, I like li nkunu on the same page. Sure. Good.
Insomma kieku Selwyn kien politku kieku l-ħin kien jispiċċah mill-ewwel. Ha bro.
Sorry ta, min int int? Jiena Ron il-ħabib ta' Kion, tajba xagħri bro? Eh, eh, tajjeb, issa li qed tgħid li l-ħabib tiegħu ninnota li tixxiebħu naqra nkom l-istess binġi, istess qagħda. Aħna ħbib ta' vera jiena u Kion ta' ħbib ta' vera, kollox nagħmlu flimkien. Imma nisa minn wara xulxejn aħna ma neħdux ta' kuġin.
Naħseb eh, li kelkom ftit nisa mhux ħażin għax Alla jbierek fid-dar hemm xi tlieta li kontu toħorġu magħhom intu, insomma ma nafx. Koġejn,
aħna nkunu biżi, eh? Tfajla tiela u oħra nieżla, koġejn, nejja minn hemm, naqlaw l-art, koġejn. Imma allura għaliex ma dixini dil-ħaġa li ma tistax toħorġu? Ħabba ħajġin? Ħabba tikett? Maħabba xiex. Kuġin.
Darba tiġrinna waħda.
Għabew. Ah, ok, on the right, kuġin. Alright, tajba xarri għedek. Tajja, bħan anka kif li best taqla l-art, ta? Thank you, dek, anki da xarri għedek, tajba. Thank you. The best tal-ġen.
Xin tamela, bro? On the date. Aha.
Anka jgħan the date.

Anka Ron għal Lorelei ukoll għidilha. Lorelei, Lorelei il-mara.
Għidilha għidilha li għaw Ron għalija. Ammuri, bro. Zomma kuġi. Le, le, le, mister, zomma marriċin kwieti jena. Isma kif qiegħed Mister, xirri tajjeb? Good morning, Mister Teacher. Good morning, children, you may sit down. Kif int, sir?
All right, hi, illum jgħataw għal xina flimkien ma'kom, nixtieq nesploraw nitlu fil-font dwar il-Malti li qed jgħu dawk li hemm ġewwa l-villa tal Island għax jiffintaw ħedin il-Malti. Imma flima sensir? Ostrina Kirkop! Kemm int injorant, Madonna! Eh, int missek tidħol bombshell fil-villa għax injorant wara l-ieħor qed idaħħlu bħal din l-ġdida hawn, lejha jew lej biha la għaġġet għax anqas bil-Malti ma taf titkellem x'affarijiet dawn. X'għamlet se?
Ivvintat il-plural ta' ġuvintur ara x'qalet. Lea l-ħin tiegħek wasal ukoll, bħall-bombshell il-ġdida illum inti se tagħżel żewġ ġuvinturi għal date. Madonna kemm injoranta! U dak kien Raffaele ta' dum nisperaw illi ħattu fitri s-seguna, nfadlukom like, subscribe, share, xandu l-kemba, għeddu kullħat, għadha bħedġu kullawnek fissaba. U dan huwa rigal tal-lum li nagħmlu li tista' taqsmu mal-kollega tiegħek tax-xogħol. Għaliex eh, grazzi għal ġus mama qed nbagħtu tnejn min-nies li jagħmlu. Kienu ħan iċċekkjaw, ħan iċċekkjaw